Сәлам алейкум, мөхтәрәм җәмәгать. Табигатькә чыктык әле менә. Таш суы чыгарырга әзерләнәбез, таш салабыз дип әйтергә кирәк. Менә элеккеге кеше бит инде бер вакытта да кибеттә андый теге акшарлар, известкалар булмаган. Һәрбер кеше табигатьтән файдаланган. Менә шундый үзенчәлекле ташлар бар безнең табигатебездә. Менә ул ташлар Бөтен дөньяда да түгел, менә бер җирләрдә, басуларда шундый ташлар бар. Менә алар тишекле ташлар. Күрәсезме? Бу инде үзенә күрә бер Худайның биргән нигъмәте, менә шушы ташларны кыздырып, пештә кыздырып, суга салып, таш суы чыгара торган идек. Ул таш суы белән гадәттә йорт нигезләрен, алар бит инде таш белән эшләнгән, аларны сылаганнар, шушылар, шушыларны агарта торганнар иде. Кайбер кешеләр хәтта мунчаларын да сылап, балчык белән сылап, шушының белән агартып куя торганнар иде. Тышкы ягын дип әйтик инде. Һәм инде морҗаларны да шушы таш суы белән агарту иде. Аның ул кулга йокмый, тәнгә, киемгә тисә дә йокмый аның таш теге акшары дип әйтик инде. Бу шуның өчен, шуның өчен кулланган. уналган нәрсә. Менә без бүген әз генә булса дагын шушы ташны җыеп алып кайтып, сезгә нинди формада чыгарга, чыгарга икәнен күрсәтәчәкбез. Менә җәмәгать бераз ярты чиләктән моныраак таш җыйдык инде без. Бу ташларның инде әйтергә кирәк, ваграк булган саен аның э, файдалы лыгы күбрәк, ул тизрәк эреп бетә инде. Һәм шул шуның нәтиҗәсендә э, таш су да күбрәк чыга. Бу таш суы һәрбер кешенең үзендә була торган ташы, ташы дип әйтергә кирәк. Һәрбер кешенең үзендә запас була торган иген. Без менә быел өлгермәдек инде. Бу иген икмәк арасында билгеле бер урыннарда гына, һәрбер авылның үзе белә торган урындарында гына була. Теләсә кайда таш, бундый таш юк ул. Җыелып ятмый, җыелып тормый. Шуның өчен менә билгеле шушы урынга килдек. Бүген монда иген икмәк үсеп утыра инде. Эченнән әз генә кырыйларыннан да җыйгаладык. Мөхтәрәм җәмәгать, менә ташны алып кайттык. Пешкә салганчы, ут, утка салганчы ташны әйбәтләп җуарга кирәк. Кары кары җуабыз инде, тишекле бит инде, күреп торасыз тишек. Анда инде балчыклар да булырга мөмкин инде. Шуның өчен әзрәк җуарга. Ул балчыклы булса бит инде таш суыбыз ап-ап булмаячак, балчыклы булачак. Менә шулай итеп, кат-кат итеп, кары кары җуабыз инде. Шушылай итеп әзерлибез. Сәмәгать без мунчада. Бүген махсус мунча ягарга да туры килде. Мунча көне дә инде безнең. Менә шушында таш суы чыгарып карарга булдык бит әле. Таш суы чыгарганчы инде эре утынлы, э, эре э, кисәкле утын булса бик яхшы. Аның күмере дә эре була. Ташны шушы утын өстенә салып куябыз. Ул әкренләп яна-яна, шушы таш кыза бит инде безнең. Кызган таштан гына чыга торган була таш суы. Менә бүген Аллага тапшырып, шушы эшне башкарып карыйбыз. Инде гел килеп чыкмаса үпкәләмәссез, элеккеге булганнарны гына ясап күрсәтергә тырыштым. Менә махсус кыскычым да бар әле минем. Бу күмералга торган кыскыч китеп, бисмиллаһ-рахманир-рахим. Менә ташларыбыз айран кызган инде, әйбәт килә торган була. Бер әйбәт булмаса да, ташны булырга. Кайнар монда кызу. Тиз маташырга кирәк. Күренә торгандыр сезгә дә име? Ботка кайный. Таш су инде билгеле, тек кибеттән ава салган, алган известка шикелле булмаса да, әмма шушындый морҗаларны агартырга бик кенә әйбәт булачак бу. Менә бу суынгач инде, суынып җиткәч, тәмам суынгач, бу әзер була. Менә Мөхтәрәм җәмәгать тырыша торгач, шушындый нәрсә килеп чыкты безнең Акшар. Күрәсезме?